zɔ be míate ɖe míaƒe nukpɔmɔ pan africa tv wɔna yi ke mede to mee nye dumenyo mesu akpɔ o mele teƒe ya tso fi va de asi ne ga adre kple afa o nye kple dɔda sie wònye be míatu eŋeduɔ ɖo ɖe míaƒe dekɔnuwo kple míaƒe dzɔdzɔmenyawo me Gbetɔ tɔgbi akɔsu adelie enyee nye fiaga na ʋumeduwo katã. Teƒe sia teƒe yi ke nèle míekpɔm tsoea, nana ame aɖe nase be wɔna yi ke míede to mee nye domenyo mesrɔ̃aƒe o. Teƒe yae míesrɔ̃ míaƒe dekɔnuwo le, míaƒe dzɔdzɔmenyawo, míaƒe ŋkɔwo kple míaƒe lekewɔnuwo katã. Na míasrɔ̃ wo katã le teƒe ya. Gbadagbe ma nya gblɔ na be negblẽ yi be yeanɔ gbɔnye va de asi ɖe teƒe ya. Egbea míenu geɖewo srɔ̃ ge, míele amagbewo kpɔ ge. Le blema, mía tɔgbuiwo medie dɔyɔƒewo o. Leke wonɔ eye nɔnɔme ka mee wonɔ hafi wonɔ agbe didi? Míɖo mɔ katã srɔ̃ ge egbea. Míenu ƒo ge kple mía tɔgbui yi ke woyɔna be Tɔgbui Azumah Ameneshiagbe. Afɔɖoƒo fia ge mí eye nenema ke míenu ƒo ge kple amegashi alo mama siwo le eŋɛnyigba dzia wo dometɔ ɖeka egbea. Wo nu fia ge ku ɖe nu gbogbo ŋuti. Ɖekakpuikpui ɖetugbui aɖewo le mía gbɔ egbea kple efia aɖewo. Wole gbɔnye fifi le eyike mi nu ƒo ge tso afɔ ɖe ɖa le yike ɖem wole he na gɔme ɖo kpe lili ne sukuviwo le eƒe nyigba dzi leke wò tsɔ he le wo gbɔe. Meda kpe ke wɔna ye wɔ mie la nenye be wò ka dzi na ye ne di be ya kpe ɖe wɔna ya ŋuti ya. Miaƒe kaƒo dzesi yike na te ŋu akpe ɖe mia ŋuti toe nye zero two zero two four three four zero eight zero eight six zero two four three four zero eight zero Isis, Eyae nye míaƒe mo mu. Ame yiwo kpe ɖe mí ŋuti nyi tsɔ yi ke mímete ŋu yɔ ŋkɔ hafi wɔna wu nuawo dometɔ aɖewoe nye, Mawu si gakpe ne na mí twen, e ten Ghana cedis, Moses ali na mí twenty one cedis, ye nema ke nye aƒe wu Moses, Dzidzɔ li, ŋkɔ nye Dzidzɔ li vɔ woŋlɔe Djujo li, eleven cedis ye nena mí, Samuel Adjafi nena mí ten Ghana cedis, Patrick Ata ŋutsu.

ame nya glo ŋkɔ yewoa megba va ɖewo gɔme 20 cds david ameteku tenga na cds mia tɔgbi linus do vɔdzɔgbe yi ke nye gbadagba yi ke le dzidzɔ xɔm ɖe me nana mi 21 cds menya be eh, alakplawoe nenye vɔa nele teƒe yi ke woyɔ be amasame efo kenneth tsawo dzi tso sasekpe mafit wenti gana CDC ene na mi. Mike adzi ten CDC ene na mi ne tso lakpo dugame. Efo Wilson dɔdzi yi tso agave du yi ko yɔ be agba kɔƒe me na gbefi enyi o ɖe o kpekpe ɖe ŋu ta. Frank kumuzi tso aŋlɔ wit wenti CDC ene ma ke nye num madzi Ben dzi tɔ ne se ŋkɔ ya

Ese ma, abe yi ke bum wò la, ye nye wòagbe mɔ yi ke zɔ ge nèla. Susu ma ta mebe nèɖo to wɔnae ale be nu sia nu yi ke se ge nèla be megbã ge na wò. Míawoe zɔ o. Miƒo nu abe ɖekakpui ene. Teƒe ya ƒã na Afrika miva lo. Míawoe zɔ o. Leke miefɔ nu hã? Enye dzidzɔ be egbea medo go mi. Very good. Elabe mienya kpɔkpɔm fɔe. Míadze egɔme tso mía dzi, míaƒe nɔ gbãtɔ, mele ku wò ŋkɔ o. Mele kpɔ yɔm be kodzo vivien metso gbatɔ ke kpɔ. Dekɔnu srɔƒe nye ya le ʋegbe ma womegblɔ be woyɔm be o me tɔ alo nye ŋkɔe nye ehã wò ŋkɔ nye ŋkɔe nye very good. Kodzo vivien.

Míva kpe ta be ɖe nu ka míawo hã míawɔ eye ke míakɔ kpe le míaƒe sukuviwo be ŋuti. Woyɛ mía hã mía hã míkpe le eŋuti ya ta míɖo habɔbɔe tso le em sixteenth March eh nineteen seventy nine.
Le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaadre vɔ asieke dzi, teƒe ye womenɔ ye womenɔ ye ƒuƒe do tu ma sue eƒe blaene vɔ atɔ dzi ya. Ta akpɔ be habɔbɔ eshi pa eshi gake mi va nɔ fu kpem in terms of finance kple tɔ gake Mawu ta mi le dzi ta akpɔ be mi organise programs wo. Programs wɔ abe Nucha Spelling Bee, eh, recently hã mi wɔ ɖe kɔ nye Health and Security Drive, eye mi partner kple police wo, eh, security service wo kple eh, health service abe nurses wo kple tɔ, eye mi kpe, em, eye mi va ƒo nu ne Second Cycle Schools wo. Mhm. Eh, me believe be ɖe medze be wòanye just enusɔsrɔ̃ alo agbalẽsɔsrɔ̃ ko, mhm. eh, Yevugbe be nye be our health also matters because ne ɖevia fɔ ŋdi eye wole ame kɔkɔ mɔa eh meteŋ be le school yi ga va yi srɔ̃ no ta apart from be agbalẽ nyanya alo agbalẽ nu nyanya hã we we also push be ɖe eh health kple security wo numa katã hã kpe le ŋu. Ok, enyo meganu shi le meganu de shi le akpla gbɔ ale de shi le fo wɔna va fo. Eh, ke mia gblɔ be nɔ be elo nu ƒo ŋtso spelling, spelling bee kple tɔtɔ ma, spelling ma challenges kawo le mo? Ame kae le dzi yigɔ, ame le hã ne yi dzi nu ma? Eh, mele kuma da si le ŋti ne nye vice president ye nye okay. board chair ne academic okay. eh, board eta ma koe ne ne wa ƒo ŋtso. Ke tɔ ɖia mi ɖo gbɔ o.
Yoo! Mida akpe ne nyasela, nukpɔlawo kple toɖolawo katã. Tɔgbe nenye be wobe spelling challenge a, enye enusɔsrɔ̃ ƒe activity ale yi ke mikɔ de tome ne gɔmedzesukua yi ke yevu yevugbe na ŋkɔe be basic school. Ok. Ta enye activity yi ke miwɔe be ne wòanye spelling. woa woakɔ nya e enya ŋɔŋlɔ akɔ da ɖe anyi. Woatsɔ nya ŋɔŋlɔ yi ke woyɔ be word akɔ da ɖe anyi. E woayɔ word ɖe na ne a spɛli. Okay. Ehɛn eta e nenye be míbe spelling challenge a that is in short that is a spelling challenge.
Oh okay. Ke enu mɔ wò ame nya be menye mele bɔbɔe nenema ega nya wò nye emɔ ka dzi mí to kpɔ ga afi kɔ le numɔ tɔgbi wɔ mí o? yo ame ka le ema ŋuti ɖo aga yi dzi alo me ɖe koe ma yi dzi ko ne nye yo eh, tɔgbe eh, nenye be ekpɔ míaƒe activities wa mhm. abe ale gblɔ enye be enye ganya nyateƒe míaƒe sukuviwo mi nye eye eh, mi kpɔe be enye nane yi ke míakpɔ de to míakpɔ kpe le míawo ɖeviwo alo míawo nɔviwo yi ke wole gɔme dze sukua enti eta míaƒe ganyawo goma eh, mi ŋlɔ nana sponsorship letter Míeŋlɔna lã sponsorship letter kɔ na eh, Míebiana kpekpeɖeŋu tso kpekpeɖeŋu tso ame edɔwɔƒe si- aɖewo kple edɔwɔƒe aɖewo ame ɖekaɖeka lɔ kple gbɔ. ame ɖekaɖeka lɔwo wo gbɔ be ne woakpe le mía ŋuti. Sometimes hã míwo hã vi ke le míwo hã mía sia, míete kpɔ kpe le eŋuti be ne wòate ŋu a awɔ ayi dzi. Ŋ, ok, ok, ok. Suku kawoe me mìde kpɔ? ye nukawoe nye miaƒe ativitiwo do nuka koe miwɔ kpɔ le eve nyigba dzi kpɔ magblɔ be miyi suku ye me va wɔ nuya le kpɔ alo nuya miatsa yɔ suku ɖeka va ɖo wa. Ok meɖeku me do ŋgɔ gblɔ be recently hã mi wɔ em health and security drive okay. mi yi St Catherine senior high school agbakɔƒe okay. mi yi em eh, eh, Volo, okay. Volo Senior High School. Okay. Eha mi yi gama.
Eh, mi gava yi Adi Dome Senior High School. Okay. Eh, kple Mafikumasi Senior High School. Mm-hmm. Unfortunately, mm -hmm. miaƒe target nye be miatsa le second cycle school so katã dzi. But eh, per calendar ye ha various schools wo ha wo hava. Eva na be we were we fell short le afima ta. Mi tingbe tsa le second cycle school so katã. Gake Eh we are happy birthday Alice eh míaƒe aims and objective ya míkɔ da ɖe anyi be mía achieve a míte ŋgbe ewɔe eye when it comes to the basic schools wo hã míte ŋgbe tsa le for instance spelling challenge ye míwɔ alo a míaƒe maiden edition a yehã mítsa le eh we involve about hundred and eighty eighty four schools basic schools wo le tɔm Be nit central tɔn north tɔn kple south tɔn ta from the basic level ema me gblɔ be mi engage about hundred and eighty plus schools so eya me te ŋui ga yɔ wo kata wo ƒe ŋkɔ o ɖe ƒe me. Ke fifi le eɖe teƒe ye mi va fifi le eɖe nu ka tututu nye mia ƒe taɖodzinu hafi mi va gbɔ nye le teƒe ya o. Ok meɖe kpɔe ke me mia ɖe asi ɖe ŋuti ɖe mia mama ne wa Wafo nu tso ŋuti ne mi. Mama gã, mi le gbɔ.
Ok, um, taɖodzi nu yɛ ta mi va gi yɛ tutu lae nye be mía biɛ kpekpe ɖe ŋuti be amewo nɔ akple mi ŋuti ne spelling challenge yɛ ne mi kɔ de to ma mía te ŋu awɔ eŋuti dɔ. Amewo ne woaɖo asi la mi togbɔ be míɔ ŋutɔ mía mi le wɔm gakea me le dede mɔ eta míhiã ne kpeɖeŋutitɔ yi ke woakpe ɖe mía ŋuti ne míate ŋu a nyɔgbe nate ŋu aɖi boo ye ta míva la. Nenye be ame aɖe edi be yeakpe ɖe mía ŋuti fifi le ya, nɔmba aɖe ɖe wòli yi ke kpekpeɖeŋua to nɔmba ma dzia? Nɔmba ma wobe nye nukpɔle e picture si wole nui wo a e eya sukuu ka me nye alo teƒe ka nye wo. Ok meɖeku eke nye final edition ne meku first picture e ye nye final edition ne e maiden nucha spelling, spelling challenge a oh, okay. ye ye e eya ag eke eya e dabala RC basic mm -hmm. ye wo nye win ta ɖevi ame eve ma woa nye champion e woa nye current e holders o. Ta wɔ nye ne Mawu ɖi mí wu heya nu hã míava xɔ trɔfi alo ve si. Ta current la the whole tɔn north south kple central tɔn wa those are our two champions. Ok next time ne mi gbɔ ava wɔɛ mi mi na mi anya kaba ma kpɔ be ma te aɖo ame lɔla va kɔ ŋgɔ ne mi hã o. Mele gui o. Your number yi ke mía nukpɔlawo le to ɖo mi number yi ke ne nye be ame le hiɛ kpekpeɖeŋua. wòakɔe to dzi ne mia. Alo nenye be ame le di be yeabia nu me kuku mi tsoe a, nɔmba ne va. Ma yɔ tɔ nye ye nye price hã yɔ tɔ ka 055 14 61880.

Gake associate ma le gama hã. Ẽ, ena mɔnukpɔkpɔ ame yi ke me wonye tɔ ŋu vidzidzi o. Gake wo hã they are, they are showing interest le enuye wɔm mi le. Mìakpɔe be ame ɖe li, wo, maybe aŋlɔvi wònye, ame ɖe li Ashanti region wòtso, Central region, any other region, eyi ke wòva kpɔ be enuye mi wɔwɔ me enya ŋkpɔ ne eyae kɔ viɖe vea, ye hã, that, because of associate ma le gamae, ye hã ate akpe ɖe mía ŋuti. Ye hã ate akpe ɖe mía ŋuti. Ẽ, mìaƒe nɔ, Ame yiwo le mía kpɔm fifi la ya, ne ame aɖe, nu ka ta wòhiã be ame aɖe nekpe ɖe mía ŋuti ɖa? Gaƒoƒo ya ma, mi, medi be nèfa koe ne enukpɔlawo ku ɖe miaƒe habɔbɔa ŋuti be nwoakpe ɖe mía ŋuti. Ok, me ɖe ku ɖevi fifi la ya, ke ne mi le gi ale nukpɔla katã le mía kpɔ le mía sem a, mi le kuku ɖena, mi le koko ƒona be ne woakpe ɖe mía ŋu be enu ye wɔ ge mi ya, ne wòa ayi ŋgɔ alo ne wòa nyɔ. Plus be ne mí le nuyɔɔ wɔmaa, mí hiɛ ne ega gbɔsusu maa ɖe yike mía kɔ support enuɔ, yike a na be woa yi ŋgɔ a he ŋgɔ yiyi vɛ. A he ŋgɔ yiyi vɛ. Woƒe kaƒodzesi nye zero five five one four six one eight eight zero, zero five five 146880 eye nenema kee nye 0244208196. Nenye be ɖewomahie èdidi be yeakpe ɖe wo ŋu vɔa, mète ŋu ŋlɔ nɔmba ka be o. Ne míewɔ vana tɔa, yɔ mí ale be míakpɔ woƒe kaƒodzesi. Mama, mídi míaƒe ɣeyiɣi de. Ènya ka ele asi wò ne nukpɔlawo? Oo, mazã mɔnukpɔkpɔe makɔ da akpe ne míawo nukpɔlawo katã. be gasiaga ma wo be ŋku nenɔ pan Africa TV dzi because wo wɔ nu tso miɔ dekɔnu wo srɔ nu tso wo fia nu le miɔ dekɔnuwo ŋti ne di be ya nya dekɔnu wa dodoe kɔa ŋku me ga dzo le pan Africa TV dzi wo support na Miɔ ŋgɔ yiyi hã. Miɖo ŋku nye anye suku dzi sa ŋu me. Medi be makɔ mɔnukpɔkpɔ eye mado gbe ɖe nana nye Janet Asafo kple nye ƒomeawo katã.
Meɖe kuku medi be mada akpe ne míaƒe 3MPswo katã tso tɔ ŋu. Woyɔna wo be Ablakwa, woyɔna wo be Ablakwa, woyɔna wo be Gabi

le batɔ ke kpo. Ok, Aƒetɔ. Eo, be gbãtɔ me do gbe ne nukpɔlawo kata, ga kɔkɔe le ŋtia me do gbe ne nyamenya tata nye kɔsi mɔ do le ʋu mi akɔƒe me kple nye ƒometɔ kata yi ke le mia kpɔm. Mi ɖe kuku be nu eh nukpɔla yi le mia kpɔm ah enu wodɔwɔna yi ke mi kɔ de tome ɖi. Togbe be mama gble wu nu ye gake ma do taflatse be nuwɔ, e, nukpɔla yi ke le mía kpɔm a, dɔwɔna yi ke mí kɔ de to me la, e, enye nu yi ke lolo ta mí ɖeko nɔ kpe le mía ŋuti ɖee, mía nane tɔ ŋu ne wòa yi ŋgɔ agbe. Enyɔ ɣeyiɣi de.
Meda ko manya gblɔ na wo be meyɔ wo va, eye wova wɔe wònyɔ. Yehowa Mawu nedoa alɔ wo ale be woƒe didiwo katã woadze eme. Mikpe ɖe wo ŋuti, elabe afɔ ye ɖe mɔ la, afɔ nyui wònye, meganye be wole dziƒo eye míanɔ ʋẽ be nɔva agbe nɔnɔme amedie ame dzi o. Akpe manya gblɔ na mi ɣeyiɣi dazɔ be mayi ɖe ka dzi. Míaxɔ míemama gã xɔse, míaxɔ míemama xɔse ɖe ka dzi le gaƒoƒo ya me? Ɛ̃, nenye be mexɔe vɔa, hafi maxɔ míemama ma, mama ƒe video aɖe, eƒe he aɖe nedze egɔme nam hafi maxɔ mama xɔse. Ale be egbetɔa ma ayi dzi. Meda akpe be anya gblɔ na mi. Eyi ke mele mɔ kpɔm ne ma maxɔe se xɔxɔa. Biabia yiwo le teƒe ya madze biabiawo wo ŋuti ɖoɖo gɔme hafi ahanɔ mɔ kpɔm ne ma maxɔe se. Ame gbãtɔ ƒe biabia, ele be magblẽ biabia aɖe ne mía tɔgbui yi ke nye amesiagbe azu ma ne wòava ɖo ŋuti. Amea le biabiam be vovototo kae le tɔkɔsu kple mamishi alo mamiwɔtawo dome mahã. Ɛɛ, manɔ emɔ kpɔm na ye nenema ke. Ame ɖe, mía nɔ aɖe, eva teƒe ya nyi tsɔkɔ srã ye va yi vɔ mete va tu nyo. Eƒe biabia, ebe ahoshi ye ye nye? Ebe ahoshi ye ye nye? Ɛɛ, ɛɛ, mi mama be ahoshi ye ye nye ta ye di be, wole aho wɔm nɛ ye di be ya se nane gɔme. Evɔa eva Pan Africa me va tum. Ebe yeƒe biabia nye be vovototo kae le, ɛɛ, enu yike wo yɔna be e ahoke kple ahogo domee. Ebe nu aleke wozãna nu mawo. E nu mɔwoa ele deep. Ne wɔ be ahogoa, le blema ne nye be ŋutsu ku ye esrɔ̃ le aho wɔm, le ahogo dodo mea me ye do mɔ le gbã o. Egbetɔ mi le yevuwo ƒe nanewo ma wɔ mie le gba. Ŋutsu yi ke kua eƒe ŋuti nane ye wotsɔ wɔ go ne nyɔnu ɔ do yɔyɔ be ahogo. Ta ne wowɔ aho vɔe nɛa ye wotua ahogo ma to emɔ aɖewo nui. Ahokea ye nye nu yi ke ne nye be amea kua ne nye be ŋutsua kua nyɔnu yi ke nye ahosia medoa dzonu o. Ekãe ke wòdo la li ma hafi wodoa go le ema yɔyɔ be ahoke. Ahoke ma dekɔnu ƒe akpa dzi ame yiwo ke nenye be woyia ahogo tu ge ne nyɔnu. Wòhiã be ŋutsu aɖe, amedzro aɖe nava tu ahogo ne nyɔnu ma. Nenye be ahogoa tutua dze egɔmea, ye wolã ka ma yɔyɔ be ahoke. Wolãnɛ, wotsia ba dzi. Ne wolãea, ŋutsua metsɔgɛ o, netsɔe tsɔ bu su.

Nyagblɔɖa be míetrɔ gbɔ va egbea me dzi míaƒo nu kple ɖetugbuiwo le ʋenyigba dzi yi ke nye amagbe. Wo dometɔ ɖeka nye Mami Shi yi ke mígbɔna va ƒo nu kpli egbea. Mama me do zɔna va Pan Africa TV. Hello mama. Mama me ɖe ku nye ŋkɔ se ma.

Aya ku ma tso ziɔ ƒi. Mama egbea midi be míasrɔ̃ nu tso amagbe ŋuti ye midi be nàdze egɔme alea, medi be nàfia nu mí ku ɖe abi makumaku ŋuti.
Meɖe kuku yoo akpe. Nye nukpɔlawo le to dzi sia mama. Meɖe ku yoo. Yoo tɔgbiɔ mamawo me nyi ba ne mi eye enye mía nɔvi mamaga nyɔkonɔ ba xɛ si xoe se ŋkɔe ase mi le. Mele ku abi makumaku nenye be abi le ma ɖe ŋti yi ke me kukum oa? Mele ku ama a dzi ewo egbɔsusu wɔ dzi defetsui wɔ dzi defetsui a egbɔsusu wɔ dzi ego gake mele ku menye egoa yeye ego yi ke wo do kpɔ ego yi ke wo do kpɔ yoo mele ku ewoa ɖe Ne dzigbɔsusuɔ ne kli wɔ flifli wuliwuli afiẽ ɖe ŋdɔkutsu gbe wɔ aƒu. Ne wò ƒua wɔ tui wɔanɔ abe ewɔ ene. Ne wò tui le abe wɔ enea, ele defetsuia hã dzi ge ayi ava wɔ ya hã egbɔsusu. Ame me afiẽ ɖe yi hã na ƒu wɔ tui hã abe ewɔ ene. Aƒo kpakple ewɔa atsakee Ne o tsake defetui tutua kple ŋua tsakea, meɖe ku egoya ke o dzia, nyɔnu ƒe goya wo dona, meɖe ku ne dze gbagba ne wa adzi wa to dzoe, wɔ to dzoe wa wɔ dzomafi, ne o wa fi kɔa, ne tu iha nyui ɖe le eme tɔa, meɖe ku ezea ne dzi defetuia nɔ kɔ de eze me, wɔ ɖui djo dzi, wɔ kɔ bia kɔ de me. na bia le afɔwɔkui ɖe nu me ade eme, gake nenye be abia le teƒe yi ke mate akɔe kɔ ade nugo eme o, nedzi esi ko wɔ wòade eme wòkɔ nɔ bia ƒom aklo ŋkume na bia nyuiɖe. Ne meklo ŋkume na bia nyuiɖe vɔa, egoe ya ko wòto dzoe wòafia. ne ne ʋuʋui ɖe abia me gbã hafi wòatso deƒetsi ƒuƒua kpakple ewo ƒuƒu ya wòtu tsaka hafi wòakui agakɔ ɖe abia me kɔ ablae. Ŋkeke etɔ̃a gbe wòatui. Ŋkeke etɔ̃a gbe wòatui agawɔe nenema ke aganɔ wɔm kɔ abi makumaku ma azu gbaɖagbenya. Akpe.
Akpe kakaka mama ke fifia medi be míayi dzi alea be nàgafia mí gbɔgbɔmedzalẽ, ame aɖe yi ke nu womedzi dzem nɛ o ye wòdi be yeawu adzalẽ aɖewo tɔgbi yi ke ne eyi ɖe adzalẽdzraƒe wogblɔ be ya gbɔgbɔmedzalẽ wɔm wonɔ dzadzram kpi tɔtɔa, medi be ne fia dodoe nye nukpɔlawo míele to dzi se amama. Gake yewo tɔgbi akpe na wò. Yoo, meɖe ku nenye be ame ɖe, e, Enuwo me dzi dzem nɛ o. Ne wòlé atia asi ge, naneke medzea edzi nɛ o. Asitsala wònye o. Nukeke wɔm wòle ko ŋuɖeke medzi dzem nɛ o. Megbɔ ko yim wòlea, meɖaku ama edzi le totoŋkudzi, yiƒe kua. Totoŋkudzi, eku dze ema ke tsena ne edzi gbɔ susu. Wɔ dzi garlic klẽ nam ayo, wɔ dzi ekɔ ɖeka eve tɔ. Menye ɣi tɔ o. Wɔ dzi. Meɖaku ne edzi ɖɛ, ne edzi Frekese woame etɔ̃, frekese woame etɔ̃, wòadzi gbelitsi, gbelitsi dzĩtɔ. Gbelitsi dzĩtɔ ya ɖi eɖelie dzena asi woame adre. Meɖe ku asi woame adre ya ne edzi vovo woame teƒe adre, ele woame blaene vɔ asieke ne edzi. Meɖe ku enu woame kpakple na godza aɖe ya ke le cement paper me. Meɖe ku ne edzi nu yawo ɖe. Ŋkeke sia ne flifli wɔ ko totoŋku dzea kple ayiɔ ƒe gbelitsimakpa ƒoa ƒo nu ɖe nu, nuyi ke dzɔdzɔm ɖe edzi, nuyi dzimee wòle, ne ƒo nu ɖe nu siwo kɔ ne koe de tome ne wòato meɖekunu o, tom la wòaganɔ nu ƒom. Nuyi dzimee wòle le agbe me, le yi ke nuwo me wodzi dzem nɛ, nu dramee wòlea, nukeke medzi dzem nɛ o koa, Ya nanɔ nu ƒom ɖe nu hafi wòano tom. Ke ne to amea tsia o me vɔ fiɔ kɔ ne ko nago dza la, akɔ gbate dzi le toa me wòatui kpe ɖe ŋu wòahee da ɖe dza le gbe me. Wòanɔ lelém. Ne yi tsia le ƒãa ne nɔ nu ƒom wòanɔ egblɔ nu yi dim wòle ne lém wòanɔ gblɔm. Eƒe agbe aɖɔɖɔ nu yiwo dim wòlea akpɔ ta nɛ. Tɔgbuinye. Tɔgbi se agbe na wò ye nye nukpɔlawo be yewo da kpe gbanyagblɔ nam. Ame hafi ne ma ɖe asi le ŋutiwò o, egbea nye zi gbãtɔ ye ke me kplɔ wò va teƒe ya. Ene ɣeyiɣi ɖo ma me kplɔ ga va studio ale be mía ge ɖe dekɔnua me ŋutɔ ŋutɔ ŋutɔ. Vɔ ame dzie ma bia, ma ma ame dzie ma bia be ɖee mamishi ebe mamishi ye ye nye, mamishi kple amegã shia vovototo aɖe ɖe wole wo domea? Meɖe kuku ee. Gba me ne mi miakpɔe.
Meɖe kuku ee. Amegã sia woawoe nye eŋu dalawo, ame yiwo dana ŋua, woawoe nye amegã si. Gake nenye be menye ŋu da siwo zu be mamiwo ko wowɔna o la, woayɔ wo be mami si, ye nenye be ablo wowɔna o hã woayɔ wo be ablo si, ne enye baxɛ si, woayɔ wo be baxɛ si. Gake ame yiwo ke nye ŋu dalawo, woawo woyɔna be amegã siwo.
Mama anɔ bɔbɔe be nye nukpɔlawo akpɔ wò nɔmba nenye be ame aɖe be yeabie nuɖeka, eve alo eme tso gbɔwòa? Nenye be wòle bɔbɔe na wò ake nàyɔ wò nɔmba. Meɖe kuku yoo, nye nɔmbae nye zero five five one four six thirty forty zero five five one Forces, Sete Forte.
Mama me da kpe. Ebe ye tso, ebe ye le du ka me? Mada ku me le ziɔ pi kaka ɖe dji. Iyo mesi mama me da kpe be me yɔ wo a ne tɔ enu ɖekɛ eme ne nyo na wo. Me ɖe ku yo a kpe na wo ha kpe kakaka me da kpe. Iyo yoyo ema enye mama xwe se

dukɔ me va sesẽ, menye amesiamee gakpɔ ganɔ kɔ dzi dem o ahan. Wofienɛ bɔbɔe aleɛ. Vɔa menya nyuie be ne mile amasiwo yome tim a, geɖe ŋɖeka va ɖo li wowɔ hafi va nɔ amagbewo dam. Susu ma ta medzina be nayɔ. Nenye be eƒe nɔmba mete ŋui oa, ne míekpã ʋua nato ayɔ mí míle eƒe ekadosi. Mese be egbee nye

Tɔgbui azu mamedowe zɔna va Pan Africa TV.
Alo. Ya tɔgbui mele ku ewoe zɔ o. Yoo.
Meda akpe be me yɔ woa ne tɔ nam. Akpe kaka. Tɔgbui medi be mía yi ɖe mía ƒe amagbe ƒe nufiafiawo dzi vɔ hafi mía ge ɖe teƒe ma egbea Ẽ, babia aɖe le gbɔnye fia tso mía fo yi ke woyɔna be ẽ, efo Kwame evi tɔ nyi. Ebe mabia wò be ɖee nɔ wobe tɔkɔsu, ebe nɔ wobe tɔkɔsu vovototo kae le tɔkɔsu kple mamisi alo mamiwata dome.
Iyo, meda akpe ye medo gbe ne nukpɔlawo katã, enye tɔgbe asuma ame ne tia gbe ge ɖe agbataa dzi Yoo, wobe tɔxɔsua, Vovototo le tɔxɔsu kple mami dome. Nuyi ta megblɔ nenema wobe tɔmexɔsu, ne woyɔ ame ɖe alo woyɔ nya ɖe woda xɔsu ɖe nua, efia be ame yi ke kpa tsɛ, amegbɔgbɔ ɖe yi ke kpa tsɛ. Ta ne wobe tɔmexɔsua, Gbɔgbɔ yi ke kpa tse ne etɔ. Gbɔgbɔ yi ke kpa tse ne aƒu. Gbɔgbɔ mawoa, ye woayɔna be etɔmexɔsuwo. Etɔmexɔsuwoa, woawo gɔme ye mami wɔata alo woke mi le mi le yɔgbe be mami wɔata ao. Mia nɔ etɔmetɔwo elabe mamia Eye nye enɔ le eblowo megbe me, gake le míwo mía eveawo la, mígblɔna be etɔmetɔwo. Ame ɖewo ɖo enɔ tɔmetɔwo, ame ɖewo ɖo etɔ tɔmetɔwo, hafi ame ɖewo ɖo esrɔ̃ tɔmetɔwo. Mía mama yiwo ke wɔ nuteƒe le míaƒe subɔsubɔ mea, yiwo ke so etɔ mea, ne wokua, wotrɔ yina ɖe tɔ me. va léna sea me, abe ale yi ke nenye be ame ɖe taflu ame ɖe ku zogbeku ye wòva léna sea me, woyɔna ame mawo be zogbesiwoa, nenema ke ye wònye be mía mama kple mía tɔgbeɖoyiwo so tɔme va dzɔ elabe amewo so ave me, amewo so atiwo me, ame ɖewo so eba me, ame ɖewo so elãwo me. Ta ne fi yi ke eso va dzɔa, ne kua gatrɔ yi fima, ta míama ame yiwo ke wɔ gbɔgbɔmedɔ alo ɖe kɔ mía tɔgbuiwo ƒe subɔsubɔwoa Mɔ kua wo trɔ yina ɖe tɔ me. Ame mawo ne va le asia me wo la, wo me de na dzesi nu ya wo ta ya wo gblɔ na be mami le asia mea. Gake etɔ me xɔ sua, etɔ me xɔ sua ŋutɔ ŋutɔa, gbɔgbɔ yike kpa tse ne etɔ ɖe sia ɖe ƒomevi. Edra nye aƒaƒu o, edra nye gbagã o, edra nye mɔnɔ o, edra nye tɔsisi o. Mawu ɖe kpɔate ane nene ƒe gbɔgbɔ kple eme lãwo pete. Gbɔgbɔ ma woyɔna be etɔmexɔsu.
Papa akpe, papa akpe, azɔ míele dzi yi ge kple amagbe fiafiawo. Vɔa, meɖe ku ɖa, nam miniti ɖeka pɛ, nye, nye, nye, nye producerwo le ɖoɖo wɔm le amagbe ŋuti. One minute, nɔ, meɖe ku nɔ dzi sia one miniti nam. Efo Moses nye fo dzi tsɛ, nena mí fifteen cedis. Efo Gershon Kojo Gogli, fif, fifteen cedis. Ernest Bishop, ahan, Ernest Bishop Hodgson.

zero two four three four zero eight zero eight six kpe ɖe mía ŋuti ale be wɔnɛa, enusɔsrɔ̃ yiwo katã te woanɔ dzi vam elabe eganyae wònye. Papa me ɖe ku me trɔ gbɔ. Eo. Papa e nyi tsɔ kɔsrɛ va yia amewo be ne fia nu ku ɖe amagbewo ŋuti vɔ amagbe yiwo ke wo be to kuku ɖeɖe me na gbuglɔ yi ɖe megbe aƒo nu tso ŋutia eyae nye wangatsigbe wo be to kuku ɖeɖe ma nu yiwo katã ne fie tso wangatsigbe ŋutia ne gbuglɔ fia yiwo egba hafi míayi ɖe dzi.
Yoo, me gbugbɔ va Wanga shigbe ke woga yɔna be Amɔ ma dzi. Wanga shigbe ma amlima ƒe ati gã ɖe wɔ nye. Nenye be ele agbe ya me ewɔ nu sia nu Medea dzi na wò. Ètrɔ to me, èyi ɖe sɔlime, èyi ɖe Moslemwo gbɔ, èyi ɖe hũnɔwo gbɔ bɔkɔ wo kã pɛtɛ va gblɔ be, O fifia, yi ayi kpɔ be nu ɖekee maganyɔ na yi o. Nu ka wɔ? Dze agbagba nàva ku wɔga shigbe maƒe eke. Vɔ nu yi ke ele be nàwɔ nye be ne yi ɖe ku ƒe ɖe mègakɔ eyi gakpo naneke megaka ŋuti o. Ate dzi xeti alo ati ɖe ke sẽe kpɔ be ne ekui yeate kɔ tu kea alo ne etu kea ate ŋee kple asi. Ne eŋee ɖe dzagbagba nava dzi aɖiba aɖiba ke edzi be yeaƒã alo edzi be yeaɖi ke ne eda ɖe adzia abe ŋkeke etɔ̃ ŋkeke ene koe la ɖi la bɔbɔ. Yoo ne eƒã nene ƒe enuya gbɔ va aƒeme atia meke gbɔ va aƒemea Egakpɔa ɖi ba matrɔ fi yi ke gbe le nua ŋtia ye nye ƒe dzi mo atrɔ ƒe lɔbɔ me. Ne etrɔa akɔ da ɖe xɔ me ne ƒo ezã ga wuieve tututu nakɔ wɔgasia ƒe eke ake hã. Nadze agbagba nakɔ nuwo nakɔ nuwo aɖi ba vɔ megado ɖe egodo naŋɔe ne wòayi me nyuiɖe.

Azɔ ko yi ƒe nunyɔnamewo ɖi na yi ba, yewo tɔgbuiwo ƒe nunyɔnamewo ɖi na yi sɔ abe aɖi ba, yi me se me nuwo ɖi na yi abe aɖi ba, ye gakɔ asi afia aɖi ba me ɖe fi ka ati ma le. Ne efea na ko eke gbadza koa, nakɔ asi, nanɔ aɖi ba ma hã ɖusi lo, anɔ ɖu. Mègaɖui agble kua ɖi o, eya ta mègava ƒu aɖibake lolo be yeava ɖui ne kpɔtɔ o. Anɔ ha, anɔ ɖu, anɔ ha, anɔ ɖu, anɔ nu ƒo be o. Azɔ edze be nàkpɔ dzidzɔ ne ele wɔm, nàkpɔ dzidzɔ ne elɔ̃ enya dzidzɔha ɖe, anɔ didi, Aleluya, aleluya, adzi ha ɖe ke kpɔ be nye dzidzɔ meha na o. Ne mate dzi wa dzi music ɖe cassette ɖe ke kpɔ be ha nyɔ, anɔ dzi, anɔ ɖokɔ ʋuʋu, axa nuiɔ pɛtɛ aɖu pio ne ɖu nuiɔ vɔa aɖi ba me etsro ma edza dzagbagba akɔe de to me atoe.

Ne vɔ̃di ko nàka viɖe de nu me klikliklikli azã be gbemelãwo kpɔ le ɖuɖu ɖe, nukata ya yi makpɔ aɖo hã yi maxe ʋe la ɖi va ta hafi le agbe o ɖe? Kɔ ne na nanɔ nuya wɔm ne nàkpɔ wò agbenɔnɔ ɖe woƒe agbe me la trɔ. Nye mebe azu milionea o, vɔ eyi hiã wɔae la awɔe. Eyi hiã wɔae la akpɔe. Ne dɔ dzie le la akpɔ dɔ. Ne egae mele tɔtɔ ɖe asiwò oa, ega la tɔ ɖe asiwò.

Agbleƒɔƒowo, wodona ɖe woƒe sileƒowo, woli kpekpewo ne be woli kpekpe be kpe le fiɔ dzi ekpe le dɔ dzi aser kpekpe be tse tsɔ ŋtse kerewa ama ma me seƒoƒo seƒoƒo yellow yellow yellow ee ŋti ɖiɖi ɖewo ke nɔna tamea ne gbe enu ma kakaka ekpɔ ebla adre vɔ ɖekɛ Ke wogagblɔna be seventy wa, French me wogblɔna be soixante onze. Ne gbe nu ma adi baba ŋti ɣea ƒe ku woama adre asɔ kpe ɖe nuya ŋti atui wòamẽ, ne mevɔa nàdi akɔtɔɖi ami ge ma dza le yi ke mia mama wɔwɔ na ta adi Ne edzi ɖe, leke le wɔ ge eda kɔ nya ma nu ma? Ada le ma wo me le ne wɔ wu na zi ve le ƒe ɖeka mɔ ta ne be ya wɔ kɔ wɔ ɖeka kɔ. Yi ke nya be ada le ma me lolo me ya te le wɔ avɔ zi ɖeka. Leke le wɔ ge adze atiku sa ŋtɔŋtɔ ne wɔ aɖi ya? Ele le ge ne kpɔtɔ abe miti wolo alo miti wuiatɔ̃ wòaƒo zãga wuieve tututua? Yea ele le ge. Kafi ale adi ami dze yi ke edze me le mo mi gbɔna be kɔ le. Adi ɖe adi ma sugbɔ akpɔ ne kpɔtɔa be miti wo ne abɔ zaga eve koa ata mi ge ma tso ta me me me me ɖe le ta ge bele be ne va le sia ma va vɔ le ŋti wo ƒle ƒle ƒle ƒe ƒe anɔ nu ƒo be eɖi o le ŋti dzɔdzɔ me fi ƒo de nu ka wo le ŋti egbea le yi ta klɔ ya kpe le wo dzi ke ne sia mi avɔ koa nu ka eja wɔ eja va dza gbagba. Ne esia mía vɔ kakakaka ko ekpɔtɔ abe miti woame etɔ̃ alo woame ene ne woaƒo zã ga ɣe ve koa, yae gadze si ale elabena agbɔ dzi ɖe anyi na ale elabe womele na va anyigba gakɔ ne yi dzi o. Wòawɔ kpɔlɔ kpɔlɔ anɔ le so tame Anɔ nu ƒo so tame kakakakakaka le nyɔ aɖe kakakakaka me ga le na ga kɔ yi dzi o. Ne ele kakakakaka va ɖo anyigba me vɔ koa, ku tsia na ɖo, na ɖo tsia fain. Ne ɖo tsia vɔ ko tutu ŋuti. Ne ko kaka na ɖo be ya tutu ŋuti vɔ koa, evo ga ye ve miti ɖeka alo miti wɔ me tɔ me ga wu nɛnɛ me o. Ko na ɖo va, na ɖo le tsi le kpa me. Ne tutu ŋuti vɔ bete ko na ɖo go. Ne na si kpɔ ɖa ɖe ŋti so tame kaka va kɔ ɖe dɔme nagblɔ be gbea yi kpe le wo dzi ta yi xɔ hɛ lo. Nɔvinye wo te va dzrɔ na ze kpaku wo te va dzrɔ ne keleti wo te va dzrɔ ne zogbedɔ ado le me. Vɔ nu ma ne ewɔe ne nye be ameɖe ɖo ku ɖe ŋtsio eku za ɖe ŋtsio ŋtɔtɔtɔ ne le sia vɔa Ne nu ka na manye la kpe dzre nɔ ne me na me ame te ta me o ela dza fɔku.
Ame la dza fɔku. Tɔgbi, tɔgbi, amagba me dze mia se le teƒe ya. Fifia me dze ma bia babia ɖe ku ɖe mia ƒe se gbetɔ ƒe dzɔgbe, dzɔgbe, dzɔgbe sea vɔ me gbɔna. Efɔ Oscar Christian nɔ gbe dzi 21 cedis, Daniel abu dzi yao 21 cedis, akakpo Simo tɔ su 10 cedis, Agnes tameklo

Four zero eight zero eight six E tɔnye li wo na me nya be nye gbe nye voice e le anyigba ta mi ko mi koe dzi vi wo be voice e le anyigba ta mi koe dzi vi tɔgbi mie trɔ gbɔ va nɔ be amegbetɔ ƒe dzɔgbese nu ka nu kae nye dzɔgbese ye ɖe wo li na dzɔgbesea ne wo lia leke ɖe wo hiã be woa li ame ƒe dzɔgbesea nye nukpɔlawo le to dzi. Yoo.
Akpe, Ẽ, ame tsitsiwo dzi ha ɖe be se si me míele meganɔa agbagba dzem o. Se ƒe lolo meganɔa agbagba dzem o. Agbemenunyawo se si me wole meganɔa agbagba dzem o. Be míaƒe sea ye nye míaƒe dzɔdzɔme Míaƒe se, elabe amegbetɔ ɖe sia ɖe yi ke ava anyigba ya dzi la, eva kple dzɔdzɔme ɖe, eva kple sedede ɖe. Eya ta nenye be wodzi amegbetɔ va agbegboa mea, Ne va dzɔ be agbegboa me la, anyigba biana gbe mí be ne yi xɔ̃wò ɖe, awɔ ɖe seawo dzia? Ne elɔ̃ ɖe edzia asi agbe, ne melɔ̃ oa, mafa vi o, ke tsi ŋu dzi. Taye tae mía ŋutɔ gbɔ no dzi via wobiana ese ta na ɖevi ma. Woanya ese yi wòkplɔ va xexea me le afã ma gbleme woagblɔ na be kpɔli Vɔa menye du ɖe sia ɖe nya nu ku ɖe aƒea ŋuti o, abe le egbe yi ke míagblɔ be ame sia ame va le aƒea wɔm o. Ehiã be ne edzɔ ɖe xexea me koa, woana zikpuiwo ƒe se. Zikpuinanawo ƒe sea, wolĩna ese na ame. Ame ɖewo lea wo nyina wo ƒe, wolĩna woƒe sewo kple Nuka? Etu, etu yi ke wokɔ mena eze, etu yi ke kuna le tome ɖe ɖa. Ame ɖewo ƒe sewo le la, womenyina, womeli na wo kple tu o. Wobiana be ne wozã etu dze ye wokɔ li, wokɔ li na me kple ekɔ dze ɖe le, wokɔ li nɛ. Ame ɖewo lia, wodze ali se na woa, womesea bia be ne wodzi baba kpɔkɔe viɖe de tua me Taviwo ali tsɛ na ese na wò, vɔ haviwo ali se na wò la, edze be nuka ne woɖe gbe tsi na wò? Ne woɖe gbe tsi na wòa, woaɖe aklama na wò, woaɖe dzɔgbevɔ̃e na wò. Elabe ne gbetsitsi yi ke xɔ vɛa ye nye na klama hena dzɔgbevɔ̃e ƒua me, Ta edze be ne wole tsi ma nɔ, ne wole tsi ma nɔ vɔa, ele be ne woyi se na wo. Elabe egbea menye be woawɔ afã na ame ɖe hã. Afã ya le elabe tsãmi axɔ gbe le seo si. Ye no ƒu ne ne va yi ɖe e wo kplɔ yi ɖa gbo do zu mea ye a va wɔ nuka? Ye a va kpɔ kpɔlia hafi wo a gblɔ be kpɔli ye te. Gake e se mee a fa kɔ na nu me wo katã klẽ ta e hiã be amegbetɔ ɖe sia ɖe wo wo wɔ afã na wò o wo me wɔ afã na wò o. E dze be na li se. Ne e li sea e wɔnɛ be a fo. Le se lili ma mea ye wo a gblɔ na wò be ga ɖu nu yo Gakpɔ lã wuƒe o, gaɖu lã yi o. Vɔa menye ame sia ame ƒomeviwo lina asena o. Ame ɖewo lia, wo me sia ŋutɔ le ga dzi vɔ hafi wova. Ke ɖeko woaɖe gbetsi nɔ, aɖe aklama nɔ koa, woɖe dzɔgbevɔ̃e nɔ ko evɔ. Ame aɖewo le la, ne woyi gbetsi ɖeƒe nɔ woa, edze be ne woɖe, ne woɖe wo li la ƒo nu na wo. Nɔgbenya ɖe wòli le afɔ nu na wò koa, ke nàkpɔ be yi ƒe agbe me mɔa eʋu. Ame ɖewo gbea wowɔ afã na wo koa, wo dome gblẽ, enu meganyɔna na wo o. Ame ɖewo lia wowɔ se na woa, ame yi le sea wɔ gea menye ame ma la wɔ sea o ta ko wowɔ sea ko amea, amea ƒe ela wɔe vɔ nya yi ke le eya koe le. Ta ehiã be amegbetɔ ɖe sia ɖe, ke gbe nya dzɔ va agbe gbɔe ame koa, edze be nowɔ se nɛ. Tɔgbui, ele be woawɔ se na amea. Meda kpemanyagblɔ ɖe wò nu me ɖeɖewo katã ta. Ne ame aɖe le tɔgbui ame ne sia gbe azu ma di ma, teƒe kae wòakpɔe le? Yoo, tɔgbe azu ma ame ne sia gbea, enɔna agɔti me kpetsɔe. Enɔna klikɔ, hɔme, lotakɔ, kavi meganɔna togo me, agɔti me, batu me. Vɔ mete nɔna klikɔ, hɔme, lotakɔ kɔ wu teƒe susɔeɔ. Tɔgbi ato ana mi wò kafo dzesia?
Yoo, aƒe nye kafo dzesi yi ke ne ame ɖe yɔm ko ate ke ɖe dzinye kaba ye nye zero two four four one eight

Tɔgbi meda akpe kekeake ɖe wò yiyi ta, ɖe Yehowa Mawu la, mígago do ge. Eo.
Eme nenyo na wò papa.
Akpe kaka.
Metɔ tɔgbi akɔsu adelie meda akpe manya gblɔe na tɔgbi azuma amenesiagbe be meyuia tɔgbi tɔ nam. Eyae meɖo fifia be Mawu nɔ wɔwɔm ale be hafi wɔna nadze egɔme ele be míasrɔ̃ nu tso ame agbewo ŋuti. Míanɔ edzi ʋɛʋɛʋɛ hafi Eƒe ɖeka alo nu alo ɣleti adenadea, ehiã be míadze si amagbe ɖe sia ɖe yi ke le ʋenyigba dzi kple nu yi ke wotsɔ hewɔnɛ. Kpe ɖe ŋutinye le gaƒoƒo ya me, zero two four three four zero eight zero eight six, zero two four three four zero eight zero eight six. Woɖa menya be egbee nye birthday alo egbe nye dzigbezã na ɖetugbui yi ke woyɔna be Amesawu Sophia. Amesawu Sofaya ɖetugbuia e nɔviyewo ke nye Moses Aniaku, e William Amesawu kple Delali Aniaku wɔwoe le dzigbezaɣe biam na woƒe ɖetugbui ke nye woƒe dɔ mlɛ kurakura wobe yewobia Yehowa Mawu ƒe agbe didi na wo be nusianu yiwo katã nèdi le agbea me nedze edzi na wò, e neva eme na wò, nàle be na ɖokuiwò. nàɖo bubu na wò dzilawo, ale be nuyiwo katã nèdi le agbea me wò dzilawo awɔ nuka? Woayra wò, woaƒo tsi ɖe na wò, ayra wò, agblɔ be eme nenyo na wò. Eyae tso nɔviwòwo katã gbɔ nye ya. Ɣeyiɣi da azɔ be mate kpɔ be biabia yewo katã le teƒe ya. Mate ŋu aɖo biabiawo ŋuti mahã. Biabia gbãtɔ tso ebe yenye nufiala, yeƒe ŋkɔe nye Bismarck, Bismarck Adjomfoɔ, Bismarck Adjomfoɔ. Ɛɛ, Matthew, ok, Matthew, Bismarck Adzomfɔ Matthew. Ebe nufialae menye, biabia ye vana zi geɖe, vɔa me, ɛɛ, efia be biabia nu vavã vɔ mete nɔ ŋuti ɖom o. Ebe biabia gbãtɔ, ebe yewo ƒe biabia gbãtɔe nye be, Vovototo aɖe ɖe wòle kalẽtɔ kple ŋusẽtɔ domee mahã. Ebe le eŋegbea dodo mee efia be le nuƒoƒo ma ƒe ŋegbeteacher alo ŋegbenufialae wònye. Ebe vovototo aɖe ɖe wòle nyagbe kalẽtɔ kple ŋusẽtɔ domee mahã. Vovototo gã aɖe le eme. Ŋegbea ekpɔ be le gɔmedzedze yi ke Yevuwo va va dze agbalẽ ŋɔŋlɔ gɔmee, nyemeka ɖe edzi be woge ɖe eme nyuie hafi ŋlɔ nuwo da ɖɛ na mí o. Ta mía míaƒe ŋegbea medzɔ Ale wole, míle srɔ̃m egbea, le aƒewo me, le kɔƒewo me kple dugawo me kple tɔtɔa, mele mɔ nyuietɔ dzi zɔm o. Vegbee, adagana li, nyamenye li, habebubuwo li. Eli hamehame ɖe sia ɖe ne gblɔa kpi nyae tututu nya di be yeagblɔ. Nɔ be kalẽtɔ. Kalẽtɔ nye ame aɖe yi ke gbɔgbɔ aɖe da megbe ne eƒe ŋusẽ yi ke le si. medi magakɔ eme ke. Le ʋegbe me anɔ be kalẽtɔa. Kalẽtɔ nye ame aɖe yi ke gbɔgbɔ sesẽ aɖe da megbe ne ŋusẽ yi ke le esi. Ta ame ma ƒe ŋusẽ yi ke le esia ele esi le gbɔgbɔ me. Gbɔgbɔ me ŋusẽ ye le ame ma si. Ta ame mawo tɔgbuia womenye ŋusẽtɔ o ke boŋ woyɔ be kalẽtɔ. Anɔ be ame aɖe nye ŋusẽtɔa, ŋusẽtɔ nye kodzogbe ŋusẽ yi ke le amea si. Agbee me mílea, ame ya kɔta gbadza le si. Enui wòɖo be yewɔ ge kɔa, ewɔ ge, ne yewɔ ge hã wɔ ge, ame sia ame aƒo asikpe le nɛ be wɔe. Ame ma ye míyɔ be ŋusẽtɔe ma. Vɔ ne wogblɔ be kalẽ kɔa, gbɔgbɔmenya gblɔm wole. Vɔa ezi be mi mekplɛ alo wome mi srɔe tso ɖevi me nenema o. Ta ne le sɛngbea nenye be viwò aɖe mesi o alo ame le mesi o gblɔ be ye srɔe tso tɔgbi akɔ sugbɔ egba be kalẽtɔ le vovo ne enuya. Meda kpe na be ne xɔ dzigba ɖe mele babiawo dzi yi ge kekeke vɔa akpe me nya gblɔ ne Mawu li kɔmla eh do eh do gbe ɖa Mawu li kɔmla do gbe ɖa te ŋsi ɖi si ye nenam Joseph eh hã

six cedis, Joyce ya ka twenty one cedis, Kɔsi Avɔyi te twenty cedis, Stella Fiaga ten cedis, Dora Amenyui ten cedis, Kofi Kpɔxa fifteen cedis. Meda akpe manyagblɔ na ame sia ame teƒe ya ɣiye ɖe mɔ ne gbetɔ be matsɔe hese ɖo. Metɔ tɔgbi akɔ so adele ne nyi tsɔkɔ se ɖa eye gbɔna gododo le ŋti eme ne nyo na ame sia ame. Bye bye. Dziƒo dzeɖoƒe gbogbo vɔ alo.